Ii nih hin an chuak ṭhan te ko lai tiah na zum maw timi te kha mu. Mah te kha a tawinak tein pakhat van si seh law.
In na zum maw zum lo ti ah khan cun zei ka ti ahcun an tuahsernak zong hau lo maw. Mi cheukhat nih cun an chuak lai lo ti kha si. Nain zeidah kan hmuh ti ahcun Cindwe khua khi AA le i khi khi CDA pawl nih cun an ting cu mu Cindwe khua kha Kampalek kha Kampalek muni khi AA an chuak ko uknak zung khoi ka hmanh an i thlak lo mu an chuak ko Paletwa tu cu kan chiah rih cu mu. Nicindwe kan chuak ko. Cu Matupi zong hi ka zumh ko. Ochoyi an i thlak lai lo. An chuak ko lai ka zumh. Nain, sian maw zeimaw CC lei i lungchung i an pawngkam an vum hnawh peng hna cu an an thla phang lai le AA ka kan umpi rih lo an ti men lai maw? Amah lawng kha an hna ngam lo ahcun security lei i chingchaw hmu hna kha an naih peng ahcun AA he an i cuai peng lai hmaka. Nain kha bantuk security lei lungchung hi zeihmanh kha a um a ṭhat ko ahcun AA zong a chuak ko lai tiah ka ruah maw matupi zong a chuak ko lai. Mara zong mah thotho. A ngai cun Mara ram kan hnu lei ah khika MDF pawl va kah lio an va kah lio a ci kan hmi hna lai tiah an va kah lio ah khan thla khat thla hnih cu AA pakhat Mara ram an um lo. A buai tuk hnu thla hnih thla thumnak hrawng tu ah maw an sakhan zuan lak piak nan motor zuan ting nan flag zuan chu nan chi an chak na the rung in hem ve na a buai tuk nu khan AA kha an van ve me ve mi si ma ha men si tiga mu Hika khan an um ve mi ee kha an um lo ka lio
na chim duhmi cu ee cu zei ka ti lai lungchung i lei in MDF zong nih cun Matupi lei zong nih lungchung i lei kha thinphan thlalau na an nei lo si cu ee cu a chuak ko lai ka zumh mu. Nain thinphang thlalau na lungchung i lei in an phan ah khan cu ee kha cu An umter ko lai. Ruahnak maw an umter ko lai?
Si si ka ka cu uh, ruahdam in hei chim ciu cu se maw keimah zong ka ruahnak hei chim ve mi khi si selo party policy cu selo i anma cun saduhthah phunphun cu anma zakhain khi palewa khin in thonghra thongkul te khin um ve tingkhat cu kanmah chim mi an si a kha thawra thong kul te kan si a herh hna i kha pawl thlavang hawa khelin pelewa ta phang hlau zai zai ti chan ti ve lai kan ni zon cu zakhain pi ne i mi upanga ah chin cu ting leng in an um thawra thong kul leng salo a ting leng an um cho chang khi khi kan zo so ve hna lai lo thlavang chu kan hau ve pek hna kha hau ve i chuban tuk hin tu khi zakhain pi ne um mi chim pol vialte khi an miphun sinak in an tuanbia in an zeizong vialte kanmah he an um dih kanmah an um dih cun khi khi ceih caan a ra te lai nak ceih caan ra te lai nemam kan zo so lai lo nemam kan zo so lai lo anmah zong cu chimpi ne ummi thong ra thong kul te cu an kong cu van chim ve ko hna se kanmah zong a ting in an um lai an kong kan chim ve lai ka ka cu a ra te lai dai ralhrang kan doh lio si kan ni phu ni cu tangin ta hriam tlai vialte le noi u to hlai ji vialte hi cu democracy du mi kan si human right du mi kan si ralhrang bantukin in mipi tha la non le mipi thisen cungah vai vai ka tu lai chok li lai kuak sa lai a timi pakam han kan um lo Majority ralhrang tu hi number one ah number two zong ah number three zong ralhrang kong tu ceih ta ko si ralhrang tu do ti ta ko ralhrang kan do ti ko a cun tu hi mutapi an kan ting piak e mutapi uknak zong hi a e paul ni zeihmanh an i thlak lo sia cun in ralhrang kan doi piak ko i uknak Thlet ding tuk a si tung lomi hi ti khen in a voi khanak ah ruah khawh a si. a te deuh te deuh um van ti i van co hlan si ahcun in a kan i lom tuk mi tu pi ral nan kan doh piak la kan i lom tuk pele wa i ral hlan sakhan belte nan kan thiu piak ni la kan i lom tuk tiah batak te lom bian ha chim a hau te la mi tu dian hun hak hi kan phan lo ti kho kan phan kho ve zaten bia kha a karlak a um rih ko tete kan chia rih ko salo i politic cu uh, ke ralhrang dau kha si ko ca khanen tik cu caan a phan ri lo ma kha isu ku ti lamanga te kha ka vadin le du se sa kha kai lom